Dych chi yng nghyffiniau rheilffordd Cwm Rheidol yr wythnos hon neu'r wythnos nesa', mae'n werth i chi alw draw yno gan bod 'na arddangosfa arbennig iawn yno. Ac yma i ddweud mwy, ma', Llys Genad, Twristiaeth Cymuned, Dafydd Wyn Morgan. Wel Dafydd, shwd wyt ti? Yy o'n i'n, dwi'n itha da Mark, yy o'n i'n hoffi'r gân 'na, bach o sgrech ar y diwedd. Bach o sgrech, ie.

Wel, wi'n itha da, blydde mowr, yym, naw mlynedd ar hugen ers i ti neud disco ein priodas ni yn yy yng ngwesty Tŷ Glyn Eiron o'dd 'i am ar y pryd yfe ond Tŷ Glyn yw enw'r lle nawr. Naw mlynedd ar hugen Mark ers i ti chware I'm too sexy for my shirt gyda Right Said Fred ac i yym i sôn Wel, i sôn wrth gwrs am, uh, am gerddoriaeth nôl y 90au, mae da ni un o um, arwyr uh, cerddoriaeth yr 80au yma heddi gyda ni yn uh, Treifol Cwmreidol yn Aberystwyth. Mae, uh, mae fel ffair mae heddi, mae pobl wedi tyru i weld rheilffordd model fach mwyar byd uh, rheilffordd Pete Waterman, wrth gwrs, a I... fydde Pete, Pete Waterman a Tithe yn gallu siarad am oriau, am DJ-o a caneuon a chwarae recordiau. Mae ma Pete da fi wrth yn ochr os ti am gael gair fe, Mark. Wel, clyw nawr te, reit? Ti'n mo beth, o'n i'n mynd i sôn am... Dyr i ni sôn am Pete Waterman i ddechrau nawr te, i bobl yeah. falle sydd ddim yn ei nabod e. Nawr te, well, um, Peter, mae e'n un o... Ie.
Peter dyn dŵr wi'n galw fe, dyn dŵr. Dim Peter Waterman, dyn dŵr, gan bod ni'n agosáu at y Steddfod Genedlaethol, Peter dyn dŵr wrth gwrs, a mae Peter yn tipyn o gymeriad, Mark. Mae e'n tipyn o gymeriad, mae e'n un o gynyrchwyr cerddoriaeth a, wel, cyfansoddwr pop um, mwyaf Prydain, bydden ni'n meddwl, mwyaf llwyddiannus Prydain, bydden ni'n gweddol. O, yn bendant, a, we, a wedi gweithio gyda rhai o'r enwogion dros y blynydde, Gan gynnwys, yym, bydd rhai pobl yn cofio Dead or Alive, You Spin Me Around, yym, a bydd pawb yn nabod Kylie Minogue a Rick Astley, yy... Ie. ...wrth gwrs, a wedyn Bananarama, ac yn fwy diweddar wedyn, fe weithiodd e gyda Steps hefyd. Do. Felly dyna'i dyna'i hanes, yym, 'i ge- 'i gefndir e o ran cerddorieth, ond wrth gwrs ma' diddordeb mawr gyda Pete yn y yn y rheilffyrdd fuodd e'n gwitho yma yn Aberystwyth yn yr oes a fi pan o'dd y Aberystwyth ar ei anterth o ran y trenend o mewn a mas yn mynd i bob cyfeiriad, draw, draw am Amwythig, lawr am Gyfyrddin ac ati. Felly, mae fe wedi dod a'i rheilffordd model e nôl i Aberystwyth. Fe ddaeth e 'ma y llynedd gyda'r rheilffordd enwog a a oedd wedi ennill y Guinness World Record o ran y y y o ran hyd y y rheilffordd, ond mae wedi dod â Watford Junction. nôl yn sbesial i ni fan hyn yn Aberystwyth um, a, ac ar y foment falle byddwch chi'n clywed yn y cefndir Mae yna nifer o trenau mae nawr yn cael eu rheoli gan uh, bobl lleol, ymwelwyr i'r ardal, beth maen nhw'n galw'n train enthusiasts. Yeah. Ac um, mae, ma, mae off ma, mae tren yn mynd, fi'n gwybod pwy ffordd i edrych, mae rhywbeth, mae Intercity 125 yn dod i gwrdd â fi o, o tras yn Aberystwyth, A wedyn ma'r yym Flying Scotsman yn dod i gwrdd â fi o o Bontarfynach a mae'n, wel, ma- 'na fe. Ma' Mae ma' off 'na. trafnidieth ma' tr- ma' trafnidieth Cymru 'ma rywle, Transport for Wales, yy doi cer- cerbyd bach y rheilffordd hynny. Felly ma' fe'n ll- ma' fe'n lliwgar, ma' fe'n ma' digon o sain, wi rai ddim o fe'n swnllyd on' ma' 'na ma' 'na digon o o fwrlwm 'ma yn y rheilffordd yy Cymreigdod yn Aberystwyth, yn agos iawn i ganol y dre wrth gwrs. Felly, pryd mae'r arddangosfa ma'n rhedeg nawr de? Mae e wedi cychwyn ers y pumed ar hugain, ydy? Mae wedi cychwyn, wedi dechrau penwythnos ddiwethaf, fydd e'n yn mynd hyd at nawfed o Awst. Bob dydd wedyn rhwng deg a phedwar y gloch yn y prynawn, A a phobl wedyn yn gallu dod i weld y rheilffordd i i reoli y cerbydau hefyd. Mae 'na mae 'na bo- wi wi'n wi'n rhyfeddu mae 'na bobl o bob oedran ar y foment yn rheoli'r cerbydau 'ma o blant ifanc wel wi wi'n gwybod bod 'na ras rhwng mam-gu a wyres ar y foment yy ar y fly- Flying Scotsman a'r Intercity 125 mae bach fel Grand National ond ar y cledrau. Yym a mae'n hyfryd gweld yr amlgenhedlaeth 'ma, ma' pobl yn tynnu llunie, ma' fe'n rhyfeddod, ma' fe'n un o rhyfeddod Cymru ar y foment o weld y trene a ma'r ma' treftadaeth y trene wrth gwrs yn bwysig i'r dref yma yn Aberystwyth ac hefyd i Gymru, yn enwedig y trên stêm yndyfe? Ie, a dyna beth o'n i'n mynd i ofyn i ti nawr, a timod, os na, ai, ai dim ond pobl sydd jyst yn, yn licio trene fydd yn dod fyna, neu bydde ti'n meddwl bod hwn yn ddigwyddiad ar gyfer y teulu gyfan, a unrhyw un falle? Mae, mae, mae bach o hiraeth yn perthyn i'r i'r profiad fan hyn. Mae fe'n mynd â pawb nôl i i'r i'r cyfnod plentyndod le o'n i'n chware gyda pethe. Ie. Yym m- megis pethe ar y cledre m- ar y tracs 'ma. Yy wi'n cofio yy Skeletrix wrth gwrs Mark os yfe ti'n cofio Skeletrix hefyd. O cofiwn iawn. Ond dyna beth o'dd yn o'dd yn fri am b- pan o'n i'n blentyn ond wrth gwrs o'dd nifer y bobol yn hoffi prynu'r trene 'ma. Ma' hyd yn o'd cymeriade Thomas y Tank Engine ma' rhwle hefyd ma' reina

O, o fyw a gweitho yy yn Aberystwyth nôl yn y pumdege ac yn y chwechdege. Waw.
A, a hel atgofion a falle na'i recordiad bach o, o rhai o'r pethau yma. Wi newydd dreulio hanner awr yn ei gwmni fe, gwmni prin e wrth gwrs, ac a fe'n sôn am i, i fywyd yma yn, yn Aberystwyth ac hefyd cyfuniad wedyn o, o gwrdd â pobl fel mae uh, uh, Kylie Minogue, uh, yeah. Rick Astley a, a, a phawb felly. O, oh, ffantastig.
Mae'r ma, ma, ma person mor bwysig a'r, um, ar profiad fi'n credu. O, mae yna dren fyna newydd fe mewn di un arall. Um, Crash. Yeah. Um, I, I think that was a crash, you know. I think that was a crash. a, ma, a, a Dafydd, mae yna helfa drysor hefyd, os, yn digwydd na? Oes, mae helfa drysor um, o amgylch y trac lle mae 'na mae 'na wrthryche yn ymwneud gyda y y y môr a wedyn mae pawb sy'n ffindo'r darnau bach 'ma o amgylch y trac yn cael bathodyn bach wedyn fel rhyw fath o yym coffâd o'u o'u diwrnod nhw yn lleoli'r trenau ond hefyd mwynhau yy y profiad yma hi- hiraethus iawn wrth gwrs i'w i'w rheoli y trên a'r a'r yy a'r traciau fel hyn a ma' bobl 'ma o bob rhan o Gymru. Yy ma' pobol newydd gyrradd o Awstralia. Waw. Grŵp wedi dod o Awstralia yy gyda ryw tour party fel ma' nw'n galw nw felly. 'Na ti. O Duw Duw. Wi wi'n itha wi'n itha llawn heddi wi'n itha llawn o fi wedi bod fi wedi bod bant ers yy cwpwl o ddyddie felly... Ie. ...wi 'di do' nôl 'ma nawr a gwel' y bwrlwm ma' fe mae 'di codi tipyn o o angerdd arna i. A faint o'r gloch ma'r arddangosfa yma wedyn yn cychwyn yn y bore a ac yn gorffen yn yr oe-? Mae'n dachre am ddeg, dachre am ddeg o'r gloch felly ma' ma' trên cyntaf y rheilffordd yn mynd am hanner awr wedi deg Ac fel arfer mae'r pobl sy'n dod ar y trên cyntaf, y trên mawr wrth gwrs, nid y trên bach, y trenau bach yma, ond mae'r trên mawr yn mynd lan i Bontarfynach am hanner awr 10 a tueddiad yw maen nhw'n dod yn gynnar i, i reoli'r trenau bach yma cyn mynd ar y trên mawr. Ie, ond beth sy'n neis bod 'na gyfle i ymwelwyr i yrru'r trenau eu hunain hefyd, yndyfe? Mae hwnna'n brofiad gwych, yn dyw e? Oes, a ma' a ma' rhai o'r hen trên SDM sy gyda yy rheilffordd Cwm Rheidol fan 'yn nawr yn myn' i ymddangos ar y tracie bach, ma' rai ma' rhai sbesial wedi ca'l 'u gwneud sydd yn yym cofnodi yy yr yr yr hen yy s- trenau SDM sydd wedi bod ar y rheilffordd yma am yy am ddegawde wrth gwrs yn mynd o fan 'yn Na ni yy Bontyfynach. Gwych, da iawn. Ac ers pryd wyt... Nawr, dwi'n poeni bach am yr Intercity one to five 'na, ble mae hwnna wedi mynd?
Wel, wedyn ni, Dafydd, bod ti'n joio mas draw... Wi 'di ffindo, wi 'di ffindo fe, a popeth yn iawn. O, 'na ti. Wel, wed- wedyn ni bod ti'n cael lot fowr o hwyl fan'na, a ma- bydden i'n meddwl bod tipyn o ddiddordeb gyda ti yn y trenau dy hunan. Wel, o'n i'n byw yn Llanymddyfri, o'dd y trên yn mynd o Abertawe i i Amwythig yn mynd i bob gwilod yn gardd ni. Yy felly dw i dwi'n cofio gweld trene yn blentyn bach, wrth gwrs dim trene yn dod trwyddo Tregaron erbyn i fi ga'l 'y ngeni yn un naw chwech ond yym ond wrth gwrs o' ti'n sôn am Llanybydder fyn 'na wedyn gyda Caffi Conti's... Ie. ...gyda'r trên wedi dod i Lanybydder a wedi dod i

Sa ni wedi cael gair gyda Kylie neu Banana Raman yn Rick Astley, bydden ni wrth y modd. O! Bydden ti lan na wap. Bydden ni lan na wap. na, ti'n fawr be, oedd e'n hyfryd i cael gair gyda Pete fyna. A Dafydd, diolch yn fawr iawn i ti hefyd am sbario bach o amser fan hyn bore yma Radio Cymru, ni cael gair gyda ti. A i orffen y sgwrs, be ti'n neud ar yr bedwaredd ar bymtheg o Orffennaf 2027? Beth ydw i'n neud? Reit, pam? Ie, ti'n neud, ti'n neud disgo priodas 30 ni.
Na fe de, mae'r caneuon da fi'n barod gyda llaw, mae Kylie dy fi, mae Rick dy fi, mae Jason Donovan a Banana Rama dy fi'n barod. Lle nhw'n i gyd, bydd e, bydd e'n wych. Pete yw'r best man?

Tara! O, 'na chi gymeriad. Ie. Diolch yn fowr iawn i Dafydd Wyn Morgan am y sgwrs fyna, a diolch hefyd i Pete Waterman. Falle dyna y tro cynta' i ni glywed ei lais e fan 'yn ar bbc Radio Cymru, ond os gewch chi gyfle, ewch draw i gyffinie yy rheilffordd Cwm Rheidol fan 'yn yr wythnos yma. Ma' mae werth i chi fynd draw 'na, iawn? Ma' nhw yna tan y nawfed o fis Awst. Dydi bob wythnos